nyathi moro ni kia ng'a nyathi nyathi ma nyathi kiluongo ni otieno otieno wuodi ma nyocha ioma ma ikia kata kodhi moya kia ka kure donge en nyathi wa kodi en nyathi wa kodi nineno ka nyuole
yawa gire neno ka nyuolo wuoyi maduong' ma tike romo kod achani winjo ka nyuole
otieno
mane tim ang'e ot kam od Bi ane ka. Bi ane ka Luyo ichung' ane bathe ka. I don't want peace. Nyawagiri. I want Nyathino dhi timo ang'o ka problems jirani? always. Iwuoyi maduong' ni wiyi ka tiye. Kwani ka ng'ato odhi budho gi jirande sida ni kanye? Ne nyawagiri we chiko wanga kinendo achiko na wang'i no. Rimagi in dhaka ilagani. Penjona niya, ka ng'ato odhi watch gi jirande Omera ne wuoyi matin.
sida ni kanye? Gik minano iyago ka dalaugo, i- kibikelo dalana ka. Sani in wuoda. Dalawa. Iwinjo gima iwinj ne we lemo koda wach wuoyi matin. Meru lem koda wach gikoni imbi lem koda kaka ing'eyo. An ema iduoka kaka ineno iduokano, koso itemo Romade duoka. dala gi sa.
Nyawagire.
Ling' mos sama wuoyo, kare nakoni ni bed dhako ma ochinyin. Wang'e chieng' mana manyal gi ng'iyo wang'a ya kare magi to nanyuomora gi magi. Ne omera wi matin. Nyawo gire lonja ne ing'ina gima nyalo chamo. Los gima inyalo chamo kanyo piyo piyo. Ne donjo ot iwewe na nyathi kadhi bayo ka jirani. Mang'o. Iwinjo wi matin. Bed gi ng'eyo niya, sama ineno ain dalana ka, an e ng'ama duong' dalani. Kineno gik minenogi ok gin masani, koso ineno tigi ka gin masani. Nya- i- Chakre sani ni chiew, ang'o misetimo yare piny ru? To koro nidwa natimo ang'o? Apenji ni awuoyi matin. Uny- Pime gi u- sami wuoyo koda. To koro ka koro ka onge gima tim, donge ne pok imiya information moro amora mogik In monego atim? kitiye gi wiyi kaka dichuo marang'ongo kama mapiem koda e bor. Itiye atiya gi wino ni iwuok idhi ba. Koro kojado ni time ang'o? Iwuoch TV do. To koro ka watch nitie redio. Iwuoch mama me.
Ka- Iwuoch choti. Choti man, koso an awuoch movie. Don't I Iwuoch watch a- movie.
Eh. Idwa goya gi movie miwuochgo. adagoyigo nade ne awuok sani adhi kuonde madhiye ayudre ayude ni iseloso gimoro kik abi ayud ni ibed abeda ni in iwatch movie ka uloso ang'o? to kinyisa Yawa gimoro gire. matin.
kaw ginie gimitim ayud ni wuoyi ni otimo gimoro amoro go kamano ubiro yie dalana ka To kiweyo na pes sukari. e sukari wuoyi maduong' ni an ema pidhe wuoyi koseromo kaka oneno omulo gimoro amora oyudo koromono Sani an ema pidhe, omera wuoyi matin. Donge ma to nyathini Ne. ema nyaka ipidhe. ok- Ing'e gima itimo Koro- jawagiri? Ha? We kethona system. Awuok gi roho maber, nachiew gi roho maber. Nyathi morwako law kia Arsenal, kia Gor Mahia, kia... Eh? Wenwa pesa. Wenwa pesa pes, nakuwe bre. wuoyi. Eh, pesa ta yie wenwa we, eh? Iwe ni bere bere. Jawagiri, Eh. Ineno sim mineno aweni no? Dhi e Mpesa ne, iwinjo gini? Awinji. Ki- Kiti maber. Awinji. Mama u ang'e ni notemo dhi skul but Mpesa nyalo thage. Aparo ni to bere bere itemo dong. Gimitime niya, dhi kanyo ing'i na gimiluongo na, ing'i pin apa ni ng'eyo. Ah. Eh, nyawagire. Ah. Kama kawaida an adhi tich, aduogo ayud ni loso gimoro amora dala ka, sawa? Kaka ng'o achiel kuomgi. Omera wuyi matin, we To ketho na- kikone kuma onego otim. Koro inyise ni onyi- Ti gi wiyi nyawagire ti gobwongo mamalo. Pile pile anyisi ni bedo nyako morikni. Ikia kata in kare kopo ni chieng' atho inyalo chiko dala nang'o yi. Mano ka chieng' itho ng'ato pod ongima. Nyaka ipuonjri wacho ni training make perfect. In in training ni make perfect kidok piny.
ne wuoyi matin ok adwa ketho sa ukethona ubiro mi adhi kisran moko manono irwako law denja los gi milos aduog ayud ne kaka mama wang' ochikore ka ng'iya imbe wang'i ochikore e wang' dhoot king'iya los gi milos aduog ayud pile pile okane mathagore in ok iwuo gi goye kata omera wi mati in ok iwuo tie gi wiyi mang'ongo ni igoye kata mjengo kaka to indaki go indaki go dongi bedo not kai nyisa ni sani awuok adhi kanyo dongi dhi ajua dongi dhi ajua Aa, donge idhi Inyaka ajua. ting'o gini, nyaka iti gi wiyi. Ka buoru ne go ajwa, we keta ni amako. Ang'uono an ok ga ajua ma in ema neno Mano buori ma wuon nyini mane go ajwa, omera wuoyi matin, aparo ni wang'i long'. Ngine wuonwa.
God have mercy. Itweri ira, kaka ing'ongo ni itwera ne wuon. Ne, nyawa gire, ne, ne, ne, ne, ne.

Nyawa gire. An adhi kama adhiye. Aduogo ayudo ni gimoro amora olos e odno.
Sawa, in chopi. Ne mamani.
Mane kaka iduogo kaka idhi. In chopi.
In ionge kata gimoro ni igone dichwo bayi. Ya kare magi to nanyuomora gi nyiwa gire makia kata kirito hera manade.
Mano chalo ni yudo nyathi gambino. Koro in iwacho nang'o? Jadolo nigi paro na. Ha?
Jadolo nigi paro na. An akia paro ma en godo. Kae sani, mimi jaduong' ni be sani ong'a mang'ongo pache be dok piny. Odai moko wuode.
In e wuode, in e wuode, in e wuode ma kae. Koro gimutimo, Eh, wada keto tich bedo mayot. Adwa ni usiem ne uru dalawa mondo adhi. dala.
Ka in e migede, onge kumigede kumachielo Adhi mopogore. ka- kata to jaduong' ni wabiro gore. I want problems always.
In rita rita, kose ginene, e kor kinyalo wacho wach ma kamano. Kiki kiki muomri ang'o ma kinyise ni. Mano ka muomra. Dongoro ko chako dugo na gi wiye ma en gono. Kaka kaka. Sani to mama, sani mama. Ko.
Onego otam reactions na jo. Koro the the gon dieka idhi twe mwalo e siany kocha. Chadon koro. Eh. Otwe gi munda bibi. Chalo nyathi gawino. Dhano chalo liudu. Asebedo gosiepe makonya kata gobiro. Asebedo gosiepe ma konya ka tabu chopo. Nyalo gini. Eh. Nyalo gini. En kar mana ang'o? En ang'o? Wacho ni magi ang'o miketo madwaro mogo mana tienda piny ni. Abiro kendo abiro ma serious kaso gik mina nikech nyawa gira penjo ni mago miketo ni. Ang'o mien dhako mok ti gi wiye mosiko mana keto gik moko e yo. Nyocha ka goli ni gol la wiye sani mago miketo ni. Ang'o motimo ka mi kina nikete ni. Ere nyathicha?
Nyathicha nodhi twe diek mwalo. Ineno ka ting'o gima serious ni. Magi tang'. Magi tang'. Maga ang'o miting'o? Kawa ne gini keto ot. Maga.
Yawa gi awacho ni kawi ni keto ot. Ne tibi limit awa kina dwa limit ano. Ket gino piny kucho. Ket gino piny.
Jogi. Kayudo ni ere nyathini ma onge wi. Ne awacho ni luonga ne nyathino bwana. Otieno.
Oh, kare ne.
Omera. Iseduogo. Sani eri biro kibuonjo. Apenji ni gima naweyo be itimo. Eh. Omera wuoyi matin. Matin. Bed ing'eyo ni alelo to amuol ga dalana. Ang'o miyo kiduo to iduogo gi koko sate? Ka duogo to aduogo gi koko sate sate ok ne muketa gi koko. Koko mane? Sani e imbe winje wuoyi matin. Aparo ni sani e dongo kidhi malo. Omera ni wuodu nyakrwa gire ni bukore ating'o gima serious kendo ating'o gima dwaro timo ang'o. Nyawa gire. An mano I gima want dishi koko problems nyalo- always. Ating'o pakana ma simple, pakana ma fine. Dwaro chamo na oyie. nyaka gire kare in dak itie gi wiyi nikia kata ki receive visitors in God have mercy ne upon us. lok adich kodi nyisa ni ang'o mitedo ot kama nyalo chamo yawa gire ing'e maber ni jaduong' to ok ti gi nyuka ipitho apitha wi maduong'no inyisa ni ni ati gi nyuka

Otiraga.
Awacho ni an nyathi ng'ato kadago dalana ka. Nyathi ng'a? Ne an akia kama ni ae ma okuota. Nyaka gire. Kata obedo ni chwado gi nyundo mimiyano obedi. Ne luw yo. Adhi kanye?
Kaka iwinjo awacho no. Adhi kanye? Adhi kanye? Kendo namori. Adhi kanye? Idwoka. I don't want peace.

Jaduong' akwedhi ni gimoro.